Hallo, ech sinn d'Lara. Ech muss dech virstellen, du bass mäi Gaascht. Dierf ech net soen, ech sinn d'Lara an ech sinn hei an der mega cooler Sendung Méi wéi Sex Dach. um Radio Ara.
Du hues dat mega gutt gemaach. Soll ech nach eng Kéier man? Du hues et elo grad scho gemat, war tipptopp. Okay, dann Ech hätt dat net besser hikritt.
Haut ass d'Lara hei, eise Special Guest. Dat ass eng extra Folleg. Mir schwätzen haut iwwer Schéinheetsidealer. Jo, dat passt am beschte bei mech.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit.

Kriss de däi Liewen duerno net méi?
Et ass einfach esou en onsichtbaren Drock, well et näischt ass, wat s de esou faasse kanns, wat iergendeen der seet. Ech mengen, wann ech iwwer ebe sou Representatiounen an de Medie schwätzen, da soen d'Leit, Jo, mee et ass awer net, wéi wann d'Medien der soe missten, du misst sou an sou ausgesinn. Et ass just, wat am meeschte representéiert gëtt. Mee dat ass jo awer näischt, wat e Jonken sou wouer hëlt. Wann, wann deng Kierperform oder wann däin Ausgesinn net ze gesinn ass néierens, dann stufs de dat automatesch erof als eppes wat d'Leit net wëlle gesinn an da probéiers de dech unzepassen, da probéiers de esou auszegesinn wéi dat wat s de eben an de Medie gesäis. Ouni dass de dat onbedéngt esou empfënns, also well ech, ech zum Beispill hat ni den Usproch ech wëll esou ausgesinn wéi déi Persoun an där Reklamm oder wéi déi Persoun an deem Film oder wat och ëmmer, mee et war éischter sou dass ech dat komplett internaliséiert hat an dann jo mee ech muss do meng Hoer ewech maachen an ech muss ufänken mech ze schminken an du hues net wierklech d'Gefill dass et eng Optioun wier, et ass esou dat gehéiert einfach dozou, dat mëss de einfach esou. Jo du dierfs also net du dierfs net esou ausgesi wéi s de ausgesäis mee éischter kuck esou solls de ausgesinn. Jo jo.
Dat gëtt jo och vill duergestallt als dat ass eng normal Etapp vum Erwuesse ginn, sou dass einfach eng normal Phas an déi s de erakënns an der Pubertéit, dass s de dech ufänks méi fir däin Ausgesinn ze interesséieren, dass s de méi, jo, dass s de Sue, dass s de, dass s de Schminksaache keefs, dass s de méi Sue fir deng Kleeder ausgëss, iwwerhaapt, jo, Management vun allméiglechem wat däi Kierper betrëfft, Geroch, Hoer, wat och ëmmer, dat kënnt jo nach derbäi. Et gëtt einfach duergestallt wéi dat ass et wat et heescht eng Fra ze ginn. Ja.
Mee ech, also.
Oder e Mann, mee do sinn et dann eben aner Saachen. Ech weess net, ech hunn d'Gefill, datt och un d'Kanner hautzudaags eng aner Erwaardung gestallt gëtt, och duerch d'Medien. Ja.
A vill méi gegendert an. Ja. Eppes, wat ech iergendwéi gesinn hunn, datt un d'Kita. An d'Crèchen zum Beispill, datt dann d'Jofferen oder d'Educatricen op d'Elteren duer ginn a soen, jo, et ass net kloer erkennbar, wéi ee Geschlecht dat Kand huet, passt dat mol e bësse méi un. Jo, also wéi elo eben an eisem Gespréich scho kloer ginn ass, si Schéinheetsidealer extrem enk verknäppt mat Geschlechtsidealer, mat Weiblechkeets a Männlechkeetsidealer an Normen. Dowéinst ass et och esou schwéier, et iergendwéi z'erkennen als eppes, wat also wat einfach e mega Drock ausübt op wéi s de ausgesäis, well et eben och ass, jo mee dat muss de maache fir eng richteg Fra ze sinn, fir e richtege Mann ze sinn oder e richtegt Meedchen, e richtege Jong, fir richteg erkennbar ze sinn als dat Geschlecht als dat s de wëlls erkennbar sinn. Jo, Ech géif soen, dat ass esou deen, deen eenen Aspekt, einfach déi Ge, Geschlechternorm ze erfëllen. An dat ass schonn esou dat Basics. Ja. Sou, an dann den zweete Schrëtt ass dann ënnerhalb vun deene Kategorien nach eng Kéier verschidden Erwaardungen ze erfëllen. Wéi zum Beispill?
Jo, wéi zum Beispill Fraen geschminkt, den, oder net emol geschminkt, et muss een net emol gesinn, datt si geschminkt ass, mee et muss einfach eng mega schéin Haut sinn. Ja. An, jo. D'Aen musse betount sinn. Ja, genau.
An wat een undeet. Wat mech am meeschte beaflosst huet vu Schönheitsideal ass op alle Fall d'Kierperformen, also dass ee muss dënn sinn a sportlech an net déck, also dass dat wierklech esou e bëssen dat schlecht ass, esou du bass faul, du pass net op dech op, du mëss kee Sport, du ëss ze vill. Wat natierlech och dozou bäidréit, dass een déck ass, mee dat eent schléisst dat anert net aus. An wat een si erfuersche jo och ganz vill iwwer e Kierper an et gëtt jo ëmmer méi gesot, datt een eben, wann een eng Kéier déck ass, esou e Set Point huet, wou de Kierper dann ëmmer erëm probéiert hinzekommen. Dat heescht, esouguer wann s de déck bass an dech dann gesond ernäers, Sport mëss an all déi Saachen. Wat och ëmmer gesond Ernährung heescht, mee jo. Ja, ech. Ech si skeptesch par rapport zu deem Begrëff, mee jo. Ja, kloer, dee Begrëff ass och mega net ganz objektiv, mee Ja, souguer wann s de normativ alles richteg mëss an deenen Hisiichten, ass et mega schwéier ofzehuelen. Ech weess net, dat war ëmmer fir mech, also ech hat och d'Gefill, et ass schwéier esou säi Gewiicht selwer anzeschätzen, wann s de umgaange bass ofzehuelen, an da kann et wierklech séier goen an du kriss esou eng falsch Balance zwëschem wéi s de wierklech bass a wéi s de dech selwer wouerhëls. Ech wees grad net wourop ech eraus well. Jo mee dat ass e mega gudde Punkt. Also dat ass jo am Fong vu klengem un, well ech hunn och nach grad dru geduecht, dass de jo och zimlech vill beaflosst bass dovunner wéi wéinst de Komplimenter zum Beispill gemaach kriss. Also ech hat et bis elo seelen a mengem Liewen, dass iergendeen eppes kritiséiert huet u mengem Ausgesinn, mee ech hunn awer heiansdo gemierkt wann ech mech méi, wann ech méi a mäin Ausgesinn investéiert hunn, wann ech méi no un d'Norm rukomm sinn, wann ech ofgeholl hat oder wann ech mech geschminkt hat oder wat och ëmmer, extra Kleeder un hat, da krut op eemol Komplimenter. Da kritt ee esou positive Feedback. Genau, da kriss de eng positiv Bestäerkung an dat mécht natierlech, dass de dat da weiderhin opsichs, well s de mierks, ah, dat kënnt gutt u bei de Leit. Jo, jo, mee och déi ganz Selbstaschätzung geet do e bësse verluer, géif ech soen. Jo, natierlech.
An dat has de, mengen ech, och schonn an der enger anerer Folleg gesot, dass verschidde Saachen, dofir kanns de näischt, a verschidde Saachen, dofir kanns de. A meeschtens kritt ee méi Komplimenter fir déi Saachen, déi ee mécht, wéi fir dat, wat een eigentlech ass. Jo.
Ne?
Jo, ech hat ugeschwat, dass wann ee mir seet, du gesäis gutt aus oder wat och ëmmer, dass ech guer näischt domat ufänke kann. Ech weess net, dat ass esou ganz onspezifesch. Also wat mengs de domat a firwat mengs de, dass ech dat bräicht, dass ee mäin Ausgesinn kommentéiert. Ech ka méi domat ufänken, wann ee seet, déi nei Blus, déi s de hues, ass schéin, well déi hunn ech mei ausgesicht. Mee wann een einfach nëmme pauschal mäin Ausgesinn kommentéiert, a virun allem virdrun et nach ni gemaach huet, dann heescht dat jo, ah, Virdun hues mech elle fonnt. Wat wëlls de mer soen? Weess de, et ass einfach esou, wat wëlls de mer domat soen? Nee, mee et ass esou, wéi wann s de, wann s de dech schminks oder esou, dann denken d'Leit esou, du hues e besonneschen Effort gemaach an da muss de dofir eng Belounung kréien, weess de. Ja. Oh, du bass awer schéi geschminkt, Fanny. Ja, oder och ofhuelen. An ech fannen dat mega problematesch, wann s de Komplimenter gemaach kriss, wann s de ofgeholl hues. Jo. Well heiansdo heescht dat, dass et der grad guer net gutt geet, dass de keen Appetit hues. Et kann all méiglech Saachen heeschen an et gëtt einfach pauschal an eiser Gesellschaft als eppes Positives ugesinn, ofzehuelen. Jo, egal ob dat elo bewosst ass, dass een ofgehuelen huet oder ob et net bewosst ass oder ob et wierklech schiedlech ass, dass een ofgehuelen huet. Et ass ëmmer esou, Oh, du hues ofgehuelen. An et gëtt net iergendwéi kritesch gekuckt. Mee och, well s de grad Schminken als Beispill gesot hues. Wéi vill Leit schminken sech, well se sech einfach tel quel net géifen trauen aus dem Haus ze goen ongeschminkt, well se sech einfach esou onwuel fille par rapport zu hirem Gesiicht wéi et ass wann et net geschminkt ass. Ech wëll lo net schminken als iergendeppes Positives oder Negatives duerstellen, mee et muss een et awer ëmmer relativ gesinn. Natierlech kanns de engem e Kompliment man wann eng Persoun sech schéin geschminkt huet, wanns de einfach fënns ok dat do ass ästhetesch, wéi och ëmmer, mee. trotzdem hannert all deene Schéinheetsnormen trotzdem iergendsi bëssen et relativéieren an ze kucken, okay, mee wat schwéngt do nach alles mat sou, an net dat iergendsi op e Podest stellen.
Maja, nee, et kann een op alle Fall, wann ee sech schminkt, also wann, ech si elo zum Beispill een, dee schminkt sech net oft, Ech schminke mech just, keng Ahnung, wann ech grad Loscht hunn, meeschtens wann ech vill Zäit hunn, an soss geet ech einfach ongeschminkt aus dem Haus. An dann ass et fir mech ok, wann dann engem opfält ech si geschminkt, dann ass dat fir mech ok, wann ee mer dofir e Kompliment gëtt, ech hunn elo do kee Problem domat. Mee et ass einfach, ech huelen awer net déi Erwaardung elo, well ech, also Ech sinn do villäicht scho e bësse méi wäit, wéi en, wéi ech elo nach, ne, viru puer Joer gewiescht wier, well dat, fréier wär et dann esou gewiescht, ok, wann ech e Kompliment kréien dofir, datt ech geschminkt sinn, da soll ech mech ëmmer schminken, well dat heescht jo dann ëmgedréint, datt d'Leit mech net schéi fannen, wann ech net geschminkt sinn. An déi Erwaardung hunn ech elo net méi u mech selwer, well elo ass et esou, ech schminke mech wann ech Loscht hunn an da gesinn ech eben esou aus, wéi ech Loscht hunn, awer ech hunn net méi Déi Erwaardung vu mech, mech all Dag ze schminken a geschminkt aus dem Haus ze goen, fir datt d'Leit mer dowéinst Komplimenter man. Also bei mir huet et sech einfach komplett geännert dee Moment, wou ech mäin ënneren Coming Out hat. Ech hu mech virun ëmmer geschminkt, wann ech rausgaang sinn an och heiansdo esou einfach am Alldag. Dat war mer net bewosst, mee et ass mer bemol am Nachhinein opgefall, ab deem Moment, wou ech agesinn hunn, dass ech mech méi fir Fraen interesséiere wéi fir Männer, hunn ech einfach opgehalen, mech ze schminken an ech hunn opgehal, esou vill a mäin Ausgesinn ze investéieren. Mee firwat mengs de ass dat?
Well, also ech kéint mer virstellen, dass ech, bon, dat ass e Viruerteel, dat ass einfach eng Virstellung, déi ech, déi ech hat, dass Männer méi Wäert dorobber leeë wéi Fraen. Ech, ech denken, dass esouguer och nach eng Kéier méi eng, eng wierklech, wéi se bei Schéinheetsnormen, an ech mengen, dat ass och esou eppes, wann s de un d'Kategorie LGBT denks, un déi Leit, dat ass ganz villfälteg.
Et geet jo an där Beweegung och ëm d'Villfältegkeet an do hues de eben net esou kloer, esou an esou muss de ausgesinn. Dat heescht, wann s du dech aus däin innere Coming Out hues an dech méi mat där Kategorie oder mat där Community identifizéiere kanns, dann hues de direkt un dech selwer vill manner Aschränkungen. Jo, ech mengen dat ass et op jidde Fall och gewiescht. Mee wat ech virdru gemengt hunn, ass einfach, dass s de einfach weess, dass aner Fraen wëssen, wéi et ass, dass si dat einfach um eegene Leif erlieft hunn, wéi s de dech fills, wann s de net geschminkt bass, dee ganzen Drock och derhannert an deen Opwand. An also ech eben doduerch déi implizit Erwaardung hat, dass Fraen méi Verständnis dofir hunn, wann ech einfach ausgesinn, wéi ech ausgesinn, wéi e Mann. Deen eben net dat Ganzt hannendrun onbedéngt selwer erlieft huet. Dee just ebe gesäit, déi Schéinheetsnorm, esou verhalen oder esou gesi Fraen aus. An dann déi Erwaardung hunn. A wéi dat alles konstruéiert gëtt, dat gesi se net. An einfach och déi Zort vu Persoun, mat där ech mech gesinn, esou an enger Bezéiung, dat ass net déi Zort vu Persoun, déi Wäert drop leet, dass ech geschminkt sinn, dass ech raséiert mm. sinn. Wie soll ich soen? Das einfach eng bestëmmt Iwerstellung. Ja. Ech wëll net so iwwerflächen, mit dat einfach eng bestëmmt ähm, Astellung einfach mm. zu, zu Kiperen, zu Leit, zu sech selber. Ähm, also du hängt mega viel nach damit zu summen an mhm. schmengen e person wo ich wirklich gefiel hat okay mir sinn äh, op enger lin äh, dieselwicht ähm, Prioritéiten am Liewen ass net onbedéngt eng Persoun, déi mat mir Schluss géif maachen, wann ech géif ophale mech ze raséieren oder esou
oder mech dofir géif kritiséieren. Ech menge Schluss maachen ass eng extrem Form, mee du verstees wat ech mengen. Deen e Problem domadder hätt, dass de net raséiert bass. Jo, oder net geschminkt oder jo, all déi Saachen. Dass de déi Normen net erfëlls. Jo. dass ech net stylesch ugedo sinn sou mee bon do hänke mega vill Saachen, ech wëll wierklech net jugéieren ne also ech sinn natierlech och selwer beaflosst vu sou Normen ne also ech mengen et ass ëmmer liicht ze soen ech maache mir näischt doraus mee da sinn awer beaflosst ech investéieren awer nach ëmmer relativ vill a mäin Ausgesinn also méi wéi ech géif warscheinlech maachen wann ech en Typ wier. Also iwwer Männer do kann ech elo net souvill soen well ech net weess Ne, ech sinn net aus Mann opgewuess an et ass einfach dann schwéier, well et wierklech scho bei der Geschlechtertrennung ufänkt, gëtt einfach vun Ufank un eppes aneres erwaart un verschidde Leit.
Net dass guer keng Erwaardunge wiere bei Männer, also dat ass wierklech net wat ech wollt domadder implizéieren, mee et ass anescht. Et ass wierklech ganz grouss, grad hautzedaags, an ech géif soen och mat de Medien ass den Drock och op d'Männer immens héich e bestëmmtent Bild ze erfëllen an déi hu schonn, also Männer hu jo schonn dann nach esou vill méi Erwaardungen ze erfëllen, wat elo zum Beispill Verdéngen ugeet oder esou. Et sinn nach esou vill Saachen dran, datt Männer mussen d'Famill versuergen. Jo, fir dem Männlechkeetsideal dann ze entsprechen. Genau, an dann kënnt dann nach eben derbäi, dat elo och nach ëmmer méi op d'Äusserlechkeet gekuckt gëtt. Ech mengen, datt den Drock do wierklech steigt an d'Zuele vun zum Beispill magersüchtege Männer geet jo och extrem an d'Lut. D'Medien hunn sech och einfach geännert. D'Representatioun vun Villfältegkeet an de Medien ass um gaang sech ze änneren, wat awer och natierlech dohier kënnt, dass et einfach méi Opmierksamkeet kritt. Mee dat ass jo dann net onbedéngt eppes Schlechtes. Also ech gesinn dat e bësse kritesch, well och Konzerner eben sech do uschléissen, déi eigentlech jorelaang just ee Schéinheetsbild propagéiert hunn. Jo, et ass dann trotzdem awer erëm. Ech mengen, jo, et ass trotzdem, genau. Wann s de d'AFP kucks, si maachen dann elo Reklamme mat Fraen, déi net grad esou dënn sinn, mee se sinn awer nach ëmmer enorm schéin. Se hunn nach ëmmer enorm schéin Gesiicht, se sinn nach ëmmer relativ schlank, awer et beweegt sech awer nach ëmmer an engem ganz limitéierte Kader. Jo, jo. Mee wat ech eigentlech, wourop ech eraus wollt, ass eigentlech, dass d'Geschmäcker sech änneren. Also, oder dat ass och eppes, wat mir selwer opfält. Et ass, et ass einfach ze soen, oh, déck Leit fannen ech einfach net unzéiend, ech fanne se einfach net schéin. Dat ass mäin subjektiven Empfannen. Mee däi subjektiven Empfanne gëtt jo geformt vu ganz ville Saachen an virun allem eben och duerch d'Representatioun an de Medien. An ech huelen do gären d'Beispill, wann ech online Kleeder kucken, An ech sinn iergendwéi bei de Curve Säiten ënnerwee, also déi fir déck Leit oder fir fett Leit. An da kucken ech mer déi Saache ganz vill un an iergendwann ass dat meng nei Norm. Sou déi Form vu Kierper, an dat sinn ëmmer nach net sou mega fett Kierperen, mee et sinn awer fett Kierperen, gi meng nei Norm. A wann ech dann op déi normal Gréissen an normal och hei an, an Gänsefilzcher zréck ginn, mm. dann denken ech so, oh mein Gott, wat ass dat? Das sind, du hast näischt drun. Ja. Das, an, an das net als, okay, dat Déck das lo méi schéi wie dat dënn, mee das einfach, oh mein Gott, äh, schon eng nei Norm entwickelt. Dat ass einfach etwas, wat man dann an dem Moment op, opfällt. Ja.
An dat fand ich wirklich, dat huet man so enke gewise, wie, wie dat durch d'Medie gefond ass. Ja. Wenn du eng bestimmte Form gesäis, dann hëlls du dat un. Ja. An ech mengen, dat geet och op Make-up an op alles zréck. Jo, ech hu grad driwwer nogeduecht, wéi s de dat soos, ob een och esou sech am Fong e Frëndeskrees eraussicht oder, jo, oder sech haaptsächlech da wuel fille kann a sengem Frëndeskrees, wann d'Leit ongeféier sech zum selwechte Grad u Schéinheetsnormen halen. Meng, wann ech kucken, meng Frëndinnen, meng bescht Frëndinnen sinn éischter Fraen, déi sech net schminken, sou. An et, ech géif mech vläicht méi. Onwuel fillen, wann dat net esou wier. Also, oder schminken oder et gi jo allméiglech aner Kategorien. Jo, kloer, et passt ee sech och sengem Ëmfeld un. Et ass jo och statistesch bewisen, dass dënn Leit, déi mat décke Leit vill sozialiséieren, se awer och zouhuelen. Dat ass, mengen ech, och einfach well, jo, et gëtt eng aner Norm gebilt an du, Du bills der jo deng Norm an denger gesellschaftlecher Umgebung a vue dass mir elo alleguerte mat Smartphones déi ganz Zäit op de Medien ënnerwee sinn, ass dat nach vill méi grouss Beaflossung. Mee d'Fro ass, wéi een, a wéi eng Richtung et geet. Ob et éischter ass, ech frënne mech mat enger Persoun un an ech passe mech där un, oder ech fannen déi Persoun sympathesch, well si sech och net schminkt zum Beispill. Also et beaflosst sech géigesäiteg, géif ech soen. Mir ass duerch de Kapp gaangen, ob et da elo schlussendlech besser ass, mat sengem Ëmfeld doriwwer ze schwätzen, iwwert déi Normen, iwwert Onsécherheeten. Also ech mengen, jo, okay, während ech dat gesot hunn, d'Fro scho fir mech selwer beäntwert. Mee et leeft dorop eraus, datt ech mierken, jee nodeem wéi meng Frëndinnen a Frënn sech, also wéi eng Astellunge si dozou hunn, zu Schéinheetsnormen an esou weider, dat beaflosst substantiell wéi wuel oder onwuel ech mech fillen, zum Beispill wa mer op de Stau ginn zesummen oder wou och ëmmer op d'Plage ginn an ech am Bikini an hirer Präsenz sinn. Et, ech hu Frënn, bei deene mécht et fir mech absolut keen Ënnerscheed, ob ech ugedoe sinn oder am Bikini sinn. Ech fille mech genau d'selwecht wuel. An do sinn anerer, bei deenen ass dat net de Fall an dat huet eppes. Dat huet näischt domat ze dinn onbedéngt, wéi vill si der Norm entspriechen oder wat och ëmmer, mee schonn, wéi eng Astellung riwwerkënnt an wéi vill ech d'Gefill hunn, dass si Wäert drop leeën, dass een esou an esou ausgesäit. Mee net nëmmen d'Gefill drop leeën. Et gi Leit, déi sinn immens expressiv mat hire Schéinheetsidealer, also mat hire Schéinheetsidealvirstellungen. Dat heescht, et si Leit, déi soen, Jo, oh Gott, ech si vill ze fett, an déi sinn. Fir mech ganz normal an. Nee mir moen net perpetech sauer, mir zielen och op. Nee, nee, nee. Ech hunn et gär wa Leit sou sinn an ech hunn et gär wa Leit stylesch ugedo sinn an. Ja genau.
Mee datt dat Onsécherheete bei anere Leit ervirruffe kann, dat geréckt sou e bëssen an den Hannergrond, well mir an eisem klengen eegene Kosmos, jidderee lieft an senger klengen eegener Welt an gesäit dann, ok sou gesinn ech d'Welt, dat heescht jidderee gesäit esou d'Welt. Dat ass natierlech net sou einfach, mee dat Gefill huet een oft a wann een dann. Extrem expressiv ass an selbstkritesch nach mat sech zousätzlech an dat sou bësse kombinéiert. Voilà, du kanns dat elo vill besser grad op de Punkt bréngen, wat ech wollt soen. Mee jo, dat ass wierklech eppes, wat ech jidderengem nëmmen un d'Häerz leeë kann, fir sech also ëmmer och bëssen matzedenken, wat wat kënnt do riwwer vun vun deem, wat ech grad soen. Also wat ass de Message, deen implizit am Fong do matschwéngt a
An beaflossen ech grad aner Leit? Maan ech grad dass aner Leit sech doduerch onwuel fillen? Jo. Jo. An an dat ass eppes wat mengen ech net genuch gemaach gëtt. Also et ass insgesamt schwéier natierlech och ze maachen, well wéi gesot jiddereen ass an sengem Kosmos. Mee grad wann een iergendwéi mat Leit wou een net laang kennt oder. nach net esou reege Kontakt huet an dann direkt dat mécht. Et weess een ni, wéi deen aneren ass. Jo, an et kann och mega subtil sinn. Kann einfach sinn, wann ech et zu dir géif soen, Ech fannen vill méi schéi wa Fraen blond sinn, wéi wa se brong Hoer hunn, an du hues brong Hoer. Ech hunn net e Kommentar grad zu dengen Hoer gemaach, mee iergendswéi schonn. Jo, iergendwéi Denken ech mer, villäicht sollt ech blond ginn. Well däin Zil am Liewen ass mir ze gefalen. Ech war scho blond. Jo, genau. Nee, mee natierlech net.
Mee jo, mee dat si sou ganz subtil kleng Botschaften, déi s de da kriss vu Leit, wa se d'Ausgesinn vun anere Leit kommentéieren. Ech, dat ass eng mega extremt Zil wat ech hunn oder wéi soll ech soen, Verhalensnorm déi ech mir gesat hunn, dass ech einfach anere Leit hiert Ausgesinn net kommentéieren, well ech et, egal ob et positiv ass oder negativ, jo, well eben ëmmer nach eppes aneres matspéngt, well du kanns och net e positive Kommentar zu Ausgesinn maachen, ouni dass de automatesch d'Alternativ dozou oder wat och ëmmer, Ofweechungen dovunner ofwäerts? Ech weess et net.
Ech fannen dat och schwéier. Ech hunn och ëmmer geduecht, ok, ech passen op mat menge Komplimenter, grad elo zum Beispill wat ugeet, wann een ofhëlt oder wann een zouhëlt oder, jo, mee grad zum Beispill wann ee seng Hoer ännert, Ech hun e mega Faible fir Hoer, ech hat och scho sämtlech verschidde Frisuren a Faarwen an dat ass eigentlech eppes wat ech ëmmer kommentéieren, well et ass ëmmer e Choix deen s de bewosst trëffs se ze man oder jo ok ausser deng Hoer fackele vläicht do. Jo majo dofir soen ech och Kleeder, dat ass méi einfach reng ze soen du bass schéin oder déi Persoun ass schéin dat dat. Vermeiden ech wierklech. Oder du gesäis haut schéin aus.
Ja. Oder du gesäis ëmmer besser aus. Wat schonn esou e Virworf ass.
Du gesäis haut schéin aus. Haut gesäis de awer schéin aus. Nee, ganz lescht Wochen, nee.
Ja, et ass tricky. Et ass e Minefield, e Minnefeld. Ja, mee ech fannen, ja genau, dat Wichtegst ass einfach, sech bewosst ze sinn, dass jidderee seng eege Virstellunge vun der Norm huet an eben och Medien, grad Medien, kritesch ze gesinn an. jo, sech net dovunner aschüchteren ze loossen. A sech och net ënner Drock setzen ze loosse Leit Komplimenter ze maachen. Ech maache menge Frëndinne ni Komplimenter an fannen ni een Trop sou wéineg Frënn.
What?
Mee genau, ofschléissend, et ginn déi Kategorien Männer, Fraen, wou ee sech dann anuerdent, wou ee sech upasse muss. Dat ass déi éischt, dat ass deen éischte Schrëtt. Da kënns de op deen zweete Schrëtt, deen jo, deen schonn da méi detailléiert ass, wéi s de dech ze verhalen hues, wéi s de dech ugedinn hues, an dat alles formt e Schéinheetsideal, an et ass jo einfach wichteg, op sech ze héieren, wou sinn ech, wéi gesinn ech mech a wéi wëll ech mech presentéieren. Et sollt een och Verständnis hu wa Leit Onsécherheeten huet, déi ee selwer net huet, sou fir mech ass et einfach ze soen, Kierperform ass schäiss egal, well mäi Kierper entsprécht der Norm, sou, dat ass natierlech dann. Einfach ze soen, Fir mech spillt dat keng Roll an ech denken iwwerhaapt net doriwwer no. A firwat maachen aner Leit sech e Kapp?
Ech kann net vu mir op anerer schléissen. Jo, jidderee ka sech do säi Kapp maachen a jidderee kann dat entscheeden, wat e wëll. Mee et ass eeben wichteg, sech ëmmer bewosst ze waren, Dat ass dat, wat ech elo wëll an net dat, wat anerer vu mir verlaangen. Och esou mam Schminken, Wann s de iergendwéi Pickelen hues oder rout Plazen, dat ass komplett ok, dat ewechzemaachen, wann een domadder Onsécherheeten huet. Mee Dat ass op alle Fall näischt, wat verlaangt gëtt, well ech lafen zum Beispill net ronderëm a soen, Haha, deen huet e roude Punkt um Gesiit. What's the point? Why? Jo,
ech soen der Merci, dass s de haut hei waars, Lara. Gär geschitt. Et war cool, mat der ze schwätzen. Nice.
Gären. A lo komme mer zu eise coole Rubricke mam coole Kelly.
Virdrun hat d'Tessy iwwert den ënnere Coming Out geschwat. Dofir froen ech mech haut, Wat ass Coming Out a wéi funktionéiert dat?
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Coming Out heescht erauskommen. Mee vu wou a wouhin? Punkt Nummer eent, den ënnere Coming Out. Den éischte Schrëtt ass et sech viru sech selwer anzegestoen, bezéiungsweis et sech bewosst ze ginn. Dat ass bei jidderengem bëssen anescht. Verschiddener wëssen et scho vu klengem un, bei den aneren ass et am Teenageralter oder och eréischt wann se erwuesse ginn, mécht et Klick. Dat kann zum Beispill sinn, datt ee mierkt, datt een net heterosexuell ass oder datt ee sech net als dat Geschlecht fillt, wat ee bei der Gebuert zougewise krut. Loosst Iech hei déi Zäit, déi Der braucht, fir mat alle Gedanken a Gefiller eens ze ginn. Heiansdo huet een dann dat Bedürfnis ze soen, Ech si schwul, lesbesch, bisexuell, pansexuell, asexuell, ech sinn trans, net-binär, genderfluid an esou weider Et gi vill ënnerschiddlech Selbstbezeechnungen. Déi kënnen engem hëllefen, sech mat eppes ze identifizéieren, dono ze googelen, ze kucke wéi ee sech fillt. Mee et kann awer och sinn, dass keng Bezeechnung, Kategorie oder Label fir ee passen an oder ee mol kucke wëll, wat geschitt. Egal wéi dat elo fir ee selwer ass, eng Saach ass wichteg, Dës Selbstbezeechnunge kënnen an dierfe sech am Laf vun der Zäit veränneren. Dat ass besonnesch schwéier, wann een da vu Leit virgeworf kritt, et wier nëmmen eng Phas. An ausserdeem, et gëtt schonn am Wuert Selbstbezeechnung gesot, kann een déi och ëmmer nëmme fir sech selwer wielen an definéieren. Loosst iech also net vun anere Leit opzwéngen, als wat der iech definéiere sollt a wat bei dës Definitioun passt oder net, siefen et Leit am Internet oder an ärem noen Ëmfeld. Schrëtt Nummer zwee, den äusseren Coming Out oder och de Going Out. Wann ee prett ass, kann een et enger Persoun erzielen, där ee vertraut. Dat kann de beschte Kolleeg oder déi bescht Frëndin sinn. Heiansdo kann et awer och méi einfach sinn, zum Beispill enger Bekanntschaft et ze zielen, déi een net esou gutt kennt a bei där ee vläicht net esou vill Angscht huet. Jiddefalls eng Persoun, bei där ee sech wuel spiert. Dat kann da spontan oder gutt geplangt passéieren. Schrëtt Nummer 3, Famill an Elteren. Dëse Punkt ka bësse méi schwiereg sinn. Fir verschidden Elteren ass et guer keng Saach, anerer hunn e puer Joeren drun ze knaen. Wann een d'Gefill huet op manner Verständnis an Ënnerstëtzung ze stoussen, wat et méi schwéier ass. Wann een et sengen Elteren net wëll perséinlech soen, kann een zum Beispill enger anerer Persoun där ee vertraut et soen an déi zielt hinnen et dann. Aner Méiglechkeete sinn och Bréiwer, Skype, eng E-Mail. Heiansdo fält et vläicht méi liicht, et einfach opzeschreiwen. Fir déi meescht Leit ass et eng Erliichterung, hiren Elteren an hirer Famille ze zielen. Mee et ass een ni verpflicht, sech ze outen. Dat gëllt och fir Famill an dat heescht net, dass et ass e belitt. Hei eng kleng Zousaz-Info, Fir Hëllef kann ee sech och un d'Cigale wanden, de Centre d'Information Gay et Lesbien. Dat gëllt souwuel fir Elteren, wéi och fir Leit, déi sech wëllen outen. Schrëtt Nummer 4, Schoul an Aarbecht Am Alldag ass een nach mat villen anere Leit an a villen anere Kontexter ënnerwee. Hei kann et och mol zu engem Coming Out niewebäi kommen, zum Beispill wann een erzielt, wat een de Weekend mat sengem Partner oder senger Partnerin gemeet huet. Och hei gëllt déi golde Reegel, Et ass ok et net ze soen, wann ee sech net sécher fillt. An et muss een näischt erzielen, egal ob dat bei senger Mamm oder senger Bänknopesch an der Schoul ass. Punkt Nummer 5, déi verschidde Coming Outs. Déi traureg Wourecht ass, et muss ee sech just outen, wann een op iergendeng Aart a Weis enger gesellschaftlecher Norm net entsprécht. Klassescherweis sinn dat sexuell Orientéierungen, wéi lesbesch, schwul, bi, pan a sou weider oder wann een trans ass, also wann ee sech net deem Geschlecht zugehöreg fillt, wat ee bei der Gebuert zougewise krut. Mee och Leit, déi intergeschlechtlech sinn oder déi net monogam oder polyamor liewen oder Leit, déi BDSM praktizéieren, Hunn oft mol Gefill sech outen ze mussen, well se iergend enger gesellschaftlech gesatener Norm net entsprechen. Fazit, Et gëtt net deen een Coming Out. Coming Out ass e Prozess, deen och ni ganz eriwwer ass. An et dierf een ëmmer selwer entscheeden, weem a zu wéi engem Moment een dat erzielt. Dat heescht och, et ass net ok, aner Persounen ze outen, ouni datt si et wëssen.